omu kitongore ky'eby'obuhingi ekyareetsireho okweyarukirira kw'amaani munonga aha buhingi bw'omwani abaaba barugireyo baahaburwa okugyezaho okureeba ngu baayongyera aha mutindo gw'omwani ekiraayongyere aha mishaaruuro yaabo hamwe n'akatare. So abantu boona abaine amataka makye kandi barikwenda kuruga omu bworo

Mwanyetegyereza? So, coffee berries neereetwa kushanga ori yasingire omwani, nimwo harimu muhogo, nimwo harimu ebitakuri, nimwo harimu emitumba, nimwo harimu nanka buri kimwe kyona ekihingwa akitaire omu mwani. N'omwata. Oshanga omwata nigukuhika omu maguru. So, coffee berries nooba waagiheereza omuhanda gw'okutaaha omu mwani gwawe. How can we control coffee berries? Naboth ashobooroire ku bamwe omu bahingi b'omwani batwire nibahabisibwa aha mbibo z'omwani kandi ekireetsirwe ekizibu. Jean, Oraakugire oti, Nyowe nyine omwani ninguguza, nyine nayi nandi teine ogu wayenda omukome. Itwe abakugushohoza nayi nandi teine, seedlings zaayo niziza kuba ready omu kwezi kwa munaana. Hati iwe, iwe Maza Garden nooba waagiihire nkahi kuza kubyara omwani ogwo okahitsya nayi nandi teine itwe tutagukushohoize kugukuheereza? Because ku twashohoize one up to seven, twariliizinga seedlings ezo, UCDA yaazitwara yaaziheereza abantu. Abantu baasimba Maza Gardens. Ku bamaze kusiima amaazi aga Denise baatandika kukurooninga bakwiha omu misiri yaabo nka muzeeyi eki arimu naakora bakuteeka omu nasare. Kureka eki tukushaba ngu etuyambemu, hariho emibazi mingi eri aha katare etahikiriire. Ogyenda ogura neutral plant nka manure okigita omu mwani guma nigubura kuhinduka guma nigureeba. So gavumenti ku erikutuyamba aha mibazi eri aha katare etahikiriire buzimazima abantu baayo bakaganyirwamu kihango n'eihanga. Kabiriisa Enoka ori Modu Faama kandi omuhingi w'omwani omuri Kyakategyera ashoboreire ngu gavumenti ebateereire emihanda nk'okutabahingisa aha magomborora abarikuhika aha byaro ekiriyo nikibongyeramu omuhimbo. Ekirungi kya gavumenti egi ekakiriza abahingisa yabateekaho amagomborora nahabwenu omuhingisa wangye bambi ti yaabaho agizire ekizibu yaarwaza ise Nabosi nibamweta Nabosi kuruga omuri Sanga gomborora. Mbwenu wanyegyesize bingi abyire nahika aha mwaani gwangye ampabura agira ati kora oti haza nahurira ebihaburo bye nk'okuhika aha rurengo orwo. Kureeba ngu amagomborora aga gaahinga omwaani nangwa na nyabushozi yoona kutwarira hamwe. Reka mbahigye. Shagamasha! Agu murikuguza shiringi emitwaro etaano. Bakagaiha aha, bakagatwara Nyaihanga. Bakigahikya Nyaihanga, bakagaguza entuumo. Mwakimanyire ekyo? Ekyo mukirekye. Mwahurira? Nangwa n'obwo ogaheereza neiba. Kyarikunda Allen orikukurira abahingisa ba Kibira District ayeyegyekyeriire orubanja abantu abatarikwejumbira omu mishomo ya gavumenti, ngu aho nibo bakureeta embandama omu by'obuhingisa. Fine hariho extension workers abatari active ninga shi abatakufayo kwonka naitwe abantu nambwenu twayeta orukiiko rwa parish model turnup erikubaho tekushushana n'orukiiko orubayeta omuhingisa ahabw'enki turnup erikwiija aha neeba nekira turnup Yayetwa ki? Owakuruka ari ki? Honarebo Wilson Karwengye ori omuny'eishengyero wa Nyabushozi ashabire abarikushomesa okuguma nibatwara emishomo egi aha byaro kutari kuguma nibashomeseza omu ofiisi arikugira ngu eki nikiza kuyambaho abantu ba buriijo okugyejumbiramu. Ahabw'okuba omushomo gw'okuhinga n'okuriisa tigushemereire kuba niguza aha gomborora. Nothing. Gushemereire kuba guri ogw'orutookye guza omu rutookye nikyo naanye ndakuhabura Ba ba extension workers abantu ku baraabe bataizire omu rukiiko oru obeeteiremu, iwe gyenda orondemu omu muruka gumwe champions, abu twakweta champions, ku arari ow'orutookye zayo oshomesezeyo ekintu ku kikorwa nari gyenda okore nawe bareebe kye ngu kwonka kandi oru orutookye rwine entaaniso n'orwa nanka nibaza kwijaho nibashoma. Job Kato abu Sky TV yaga enshonga.